Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Mir hate jo an de leschte Jore vun der Gambia-Regierung ganz vill Reformen, déi mer hu missen iwwer eis ergoe loossen. Do sinn eng ganz Rei gesellschaftspolitesch Reformen derbäi. Mee deen Aspekt, deen ech den Owend wollt mat Iech e bëssi beschwätzen, dat ass eist Geschichtsbild. Mir hunn net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee bei ville lénke Regierungen, déi Tendenz fir de Leit ze soen, wéini d'Geschicht ugefaangen huet, wéini e Land entstanen ass, e bestëmmten Zäitpunkt, e bestëmmten historeschen Zäitpunkt, a wéi d'Natioun da gewuess ass. An esou ass et och zu Lëtzebuerg. Mir hunn et a Frankräich mat der Franséischer Revolutioun. Wann een do de Leit nolauschtert, da mengt een, d'franséisch Geschicht hätt 1789 ugefaangen. An hei zu Lëtzebuerg mengt een, déi lëtzebuergesch Geschicht hätt éischt 1839 ugefaangen. An d'Natioun, eis Lëtzebuerger Natioun, déi hätt sech eréischt ganz zögerlech dono iwwer déi Joren entwéckelt. Et wor awer och hei zu Lëtzebuerg net esou, wéi dat duergestallt gëtt. Mir hunn eng laang Geschicht als Land, dausend Jor, méi wéi dausend Jor, an an deenen dausend Jor ass ganz vill geschitt, Wat hei haut vun der Gambia-Regierung dacks an de Vergiess wëll geréckelt ginn. En Nationalgefill entwéckelt sech an de bestëmmte Periode vun der Geschicht op vill verschidde Manéieren, ënnert der Feodalitéit, am Mëttelalter anescht wéi an der Neizäit oder an der Modernitéit, awer et gouf et. An et gouf et an där Form, wéi och an anere Plazen, op anere Plazen an Europa eben, awer et gouf et scho laang an enger anerer Form par rapport zu haut. Ech wëll Iech e bësschen u Beispiller weisen, wéi d'Gambier Regierung mat eiser Geschicht ëmgaangen ass. Zur d'éischt d'Verkierzung vun der Geschicht. Mir haten 2014 mat Nout eng Feier fir 175 Joer Lëtzebuerg an der aktueller geographescher Form ze commemoréieren. Dat ass eng Feier, déi spéit ugesat gouf, déi vläicht vergiess gi wär, wann net e gewësse Rumoure och vun der Säit vun der adr gewiescht wär. Mir haten also eng akademesch Feier, de Minimum, dee méiglech war, fir dee Gebuertsdag vun 1839 ze feieren. An déi Rieden, déi gehal goufen vu ville vun eise Gambia-Autoritéiten, dat wor deemools schonn eng Reklamm fir en Auslännerwahlrecht. Et wor e bësschen blamabel, traureg fir ze gesinn, datt mer eis Souveränitéit, 175 Joer Souveränitéit vun deem aktuelle Lëtzebuerg, domadder begaangen hunn, datt vill Riede gehale gouf, déi eigentlech där Souveränitéit wollten an enger bestëmmter Form en Enn bereeden. 200 Joer Wiener Kongress, 1815 bis 2015 ass iwwerhaapt net gefeiert ginn, jiddefalls hunn ech näischt an Erënnerung. Dat si Beispiller, fir ze weisen, wéi mat eiser Geschicht ëmgaangen ass. An net nëmmen dat, mä mir mussen och kucken, dat d'Geschicht vum Zweete Weltkrich eng ganz grouss Plaz an dëser Legislaturperiod ageholl huet, an och dat vu politesch net desinteresséiert. Den Zweete Weltkrich ass haaptsächlech mam Vincent Artuso sengem Rapport opgeschafft ginn, op eng ganz bestëmmte Manéier. An dat ass net getrennt ze gesinn vun der Diskussioun ëm d'Auslännerwahlrecht, de Referendum vun 2015. Mir hunn de Rapport Artuso an d'Resultat vum Referendum dee selwechten Dag an der Chamber diskutéiert, een oder zwee Deeg nom Referendum. Mir hunn. An der Referendumscampagne eng ganz Rei vun historeschen Diskussioune gehat, déi sollten drop hiweisen, datt d'Lëtzebuerger Geschicht am Zweete Weltkrich eigentlech eng ganz aner war wéi déi, déi mer bis elo geléiert hunn, déi als Mythos duergestallt ginn ass, de Mythos vun der Resistenz. Et wor awer kee Mythos. D'Lëtzebuerger hu resistéiert. D'Lëtzebuerger an hirer allergrousser Majoritéit wollten net preisesch sinn. Mee de Rapport Artuso huet duerch eng ganz. Fragmentaresch Argumentatioun, dacks duerch eng Verdréiung vun Tatsaachen, duerch eng onkomplett Duerstellung, duerch d'Wechloosse vun enger Chronologie, vun engem Raisonnement à charge, probéiert duerzestellen, datt d'Lëtzebuerger e Vollek vu Kollaborateure waren an datt déi Regierungsadministratioun, déi Regierungskommissioun, déi mer deemools haten, aktiv a positiv mat den nationalsozialistesche Besatzer zesummegeschafft hätten. En trauregt Kapitel. En trauregt Kapitel, net wat déi Zäit vun der Lëtzebuerger Geschicht ugeet, dat wor tragesch genuch, fir all déi Affer, déi mer deemools haten, an déi jüddesch Communautéit un der éischter Plaz, mä et ass en traureg Geschicht, e trauregt Bild vun der Lëtzebuerger Geschichtsschreiwung, déi mer haut hei matgemaach hunn. An déi Artikelen an der Referendumscampagne, déi de Rapport Artuso begleet hunn, déi ëmmer erëm de Begrëff vun der Nationalitéit iwwerhaapt a Fro gestallt hunn, déi der Entwécklung der Lëtzebuerger Nationalitéit all méiglech béisaarteg Intentiounen ënnerstallt haten an der Entwécklung vun deem Gesetz iwwer d'Joren, alles dat huet zesummegespillt, fir ze probéieren, eng Natioun ze destabiliséieren, hir Geschicht ëmzeschreiwen, se ewechzehuelen an an engem Liicht ze presentéieren, wat et sollt méi einfach maachen, déi Souveränitéit, déi, dat nationaalt Gefill, wat mer haut hunn, a Fro ze stellen an en Terrain ze bereeden, fir en neit Lëtzebuerg, en neit politescht Zesummespill tëschent Auslänner a Lëtzebuerger hei am Land. Eng komplex Situatioun, mee a mengen Aan ganz traureg, well se laanscht déi geschichtlech Wouerechte geet an dat a Fro stellt, wat d'Geschicht vun eisem Land an eiser Essenz matmécht. Et ass e schwéieren Héritage vun der Gambia-Koalitioun, dee mer do mathuelen an déi nächst Legislaturperiod. A mir mussen eis politesch iwwerleeën, Wéi stelle mer eis dann dozou? Si mer dermat d'accord, datt eist Geschichtsbild esou eesäiteg a Fro gestallt ginn ass a esou ongerecht a Fro gestallt ginn ass, si mer d'accord domat, datt eis Natioun op déi Manéier geschichtlech verkierzt a relativéiert gëtt, probéiert schlecht gemaach ze ginn op eng ongerecht Manéier. Wëlle mer dat? Si mer domadder d'accord? Op jidde Fall, ech sinn et net an ech mengen, datt och vill Leit an der adr net domadder d'accord sinn, fir eist Geschichtsbild esou verfälschen ze loossen a esou verkierzen ze loossen. Ech mengen, datt déi nächst Legislaturperiod och eng muss sinn, wou mer erëm en anert Bild, en anert Liicht op eis Geschicht wierfen, wou en Institut fir Zäitgeschicht vun Universitéit an aner Acteure erëm mussen déi Fräiheet hunn, fir méi en objektiivt Bild, méi e komplett Bild op d'Lëtzebuerger Geschicht ze wierfen, wou och erëm déi grouss Historiker aus dem Tirang geholl ginn, déi am Abléck do drageluecht goufen, wéi e Gilbert Trausch a vill anerer. déi eis iwwer Jore wou méi voller akademesch wäertvoller, wou wou Aarbecht mat vill Méi an akademesch wäertvoll Aarbecht geleescht hunn, fir eng Lëtzebuerger Geschicht ze konstruéieren, déi der Wouerecht entsprécht. Den Optrag fir déi nei Legislaturperiod, op jidde Fall a mengen Aen, wat d'Lëtzebuerger Geschichtsschreiwung ugeet, ass eng Zréck zu der historescher Wouerecht, zréck zu der laanger Geschicht vun eisem Vollek, zréck zu der Komplexitéit vun der Geschicht, awer wierklech net mat der Absicht schlecht ze maachen, wat et net verdéngt schlecht gemaach ze ginn. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a freeë mech schonn op déi nächste Kéier. Schéinen Owend.